Ku humbulele kwa uri vhathu vha ḓo ri mini ko dzhenisa vhathu vhanzhi milingoni ko vhulaisa vhathu vhanzhi ko itisa vhathu vhanzhi zwithu zwe vha vha vha songo zwi lavhelela, ndi uri arali na ḓi wana no vhofholowa kha uri vhathu vha ḓo ri mini ni si na mushumo nazwo ni sa zwi khathaleli ni si na ndavha na zwa uri vhathu vha ḓo ri mini. ni a ḓivha ni ḓo swika kule vhutshiloni na u ni vhulunga kha zwithu zwinzhi zwine zwa nga ni vhaisa kuhumbulele kwa u sa vha na ndavha uri vhathu vha ḓo ri mini ku ḓo ni vhulunga ngauri na vhuya na vha na ndavha na zwo uri hesh vho mukene na vho mukene vha nḓivha ndi na zwifhio na zwifhio kana ndi tshi itisa zwifhio na zwifhio zwino vha tshi vho mbona ndo no towa na ḓi vhudza uri ni ḓo vha no no towa hmm? eh, zwenezwo ndi zwone zwine zwa ḓo ni ita uri ni ite tshiimo tshi vhe worse zwithu zwi bve nnḓa ndaulo ngauri ni ḓo vha ni khou lingedza u maintaina standard tshine a ni khou kona u tshi maintaina nga tshenetsho tshifhinga mathina musi muthu ndi tshi vhona zwo uri zwithu a zwi kho tshimbila nga nḓila ine nda ḓivha ngayo nda kona ngayo nda funa ngayo ndi ya down scale nda sa vhe na ndavha na zwori vhathu vha ḓo ri mini ngori hanevho vhane na kho vha shavha uri vha ḓo ri mini na vhone vha na zwavho zwo no vha fhira zwo no kho vha lemela zwine na vhone vho zwi dzumba eh, huṅwe vha khou ri vhathu vha ḓo ri mini kana vha tshi kho to ḓi tshilela vha sina na ndavha na inwi uri ni ḓo ri mini Zwi dzhia u vhibva muhumbuloni u aluwa muhumbuloni uri ni ṱanganedze nyimele ine na vha khayo nga tshino tshifhinga ngauri vhutshilo a nyimele a i dzuli yo ralo i ya shanduka, fhedzi ni songo ita uri nyimele i sa ni ḓifhela ngauri na vha ni tshi khou surela no fara ludongo nga u fhisaho ni tshi khou shavha u lu laṱa ngauri vhathu vha ḓo ri mini. vhathu vha ḓo ri mini ḓi vhofhololeni khayo arali no vha no no swika huṅwe ni tse ni vhuye fhasi arali ni kho tea u gonya nṱha ni gonye ni nṱha ni songo vha na ndavha na zwori vhathu vha ḓo ri mini ngori at the end of the day vhunzhi havha vha na ndavha na zwori ni ḓo ri mini. Inwi ndi inwi no no khou ḓi ita wa muhumbulo muṱuku wo vha na ndavha na zwori vhaṅwe vhathu vha sa ḓivhi na zwori no ḽa mini no nwa mini vha sa ḓivhi tshithu nga ha inwi na vha na ndavha na zwori vha ḓo ri mini na vhane vha ḓivha tshithu nga ha inwi if vha si next of kin dzaṋu They don't matter nahone zwavhuḓivhuḓi a huna muthu o no methara as long as zwine inwi na khou ita zwi tshi ni fara zwavhuḓi zwa fara na vhathu vhane na vha funa zwavhuḓi ngauri lu funa u itale lu tshi fara vhathu zwavhuḓi no matter how selfish you can be eh, kha vhathu vhane na vha funa ndo dzula ni tshi ita ni tshi vha itela zwavhuḓi ah.